Ja li Diyarbekirê hûzanik û rûniştina ya dayikan heye li ber navenda HDP'ê heye. Li wê derê jî hevalê me Ahmet Yokuş dûye. Ahmet sibata bi xêr be. Do tu li ew kê bûyî? Dîsa li navendê bûyî. Ez dibînim ku malbatek dijî zêde bû Ahmet. Ku ew jî tam li piştê ye bavek e. Ew jî zarokên xwe dixwaze û got ez ê bikevim greva birçîbûnê. Gelo hem rewşa wî çawa ye? Ez hejmarê jî zêdetir dibînim Ahmet, ez bawer im kesên ku ketin protestoyê zê roj bi roj zêdetir dibin. Gelo zêde bûne? Bir canlı yapayım sonra iki dakika. Hocam iki Roj dakika baş yapayım. Hüseyin Eker. E, belê malbat hejmara malbatan zêde bûyo. Bi dayika Hacîra Akar ev çalakî dest pê kir bû. Niha jî şeş malbat Li niha greva rûniştinê li ber avahiya HDP'ê dikin. Îro sê roj e ku malbatên ku zarokê wan ku xapandine birine serê çê an ku rêxistina PKK'ê ku revandiye wan, wan malbatan jî niha greva rûniştê dikin li ber avahiya HDP'ê. Malbat zarokê xwe dixwazin ya dibêjin em bi tenê zarokê xwe dixwazin em bigihîjin zarokê xwe û her wiha jî HDP sûcdar dikin. Malbat dibêjin zarokê me dema hatin avahiya HDP pişt re jî hin dabiye wan birine serê çî ji ber vê yekê jî malbat zarokê xwe dixwazin. Fevziye Çetinkaya dest bi çalakiyê kir bo sê roj berê paşê jî dayika Ayşegul Bîşer û dayika Remziye Akkoyun hatibûn vira. Do êvarê jî dîsa Yusû Celîl Bektaş ji Mêrdînê hatibû. Ew jî got, Kurê min Yusûf Bektaş hevdeh salî henda bûbû. Yanê do hetanê do hejmara malbata derketibû sê ya. Serê sibê jî di malbatê nû hatin. Songil Altıntaş ew jî hat vira. Got, Kurê min Muslûm Altıntaş esker bû. Li Dêrsimê hatibû revandin sala du hezar û pazdeh. û her wiha Emîne Kaya jî hat vira, ew jî got, Kurê min Vedat Kaya polîs bû, ew jî sala du hezar û pazdeh de hatibû revandin. Yanî him malbatên ku zarokên wan di destê pkk de ne û him jî polîs û eskerên ku hatibû revandin ku ev pênc sal e henda ne, ji ber vê yekê ew jî Zarokê xwe her wiha dixwazin. Ez ê her wiha qeyrên heye, car caran dayik digirin, qeyrîn dikin. Ew jî bi rastî zarokê xwe dixwazin. Ez ê mîkrofonê dirêjê dayika bikim. Bi rastî kezeba wan dişewite, dilê wan şewite. Niha jî dayika Ayşegul Bîçer jî ew jî digirê. Dayika min. Ji ber çi ew kaseti digirê ev sê roj e li vir a? Em kes zeva xwe dixwazin, me tişkî pir ji wan nexwestiye, em ewladê xwe dixwazin. Em ê artiq beyaq nakin, bes e, êdî bes e, em divên em kurmancî em zilmê bi xwe bi xwe vire dikin. Êdî bes e, em ewladê xwe dixwazin. Wellahî billahî deyaxa me nemaye, em ne şeva xwe zanin ne roja xwe. Xwedê agirê dilê me di nav dilê wan xezibêm. Tişkî zêde bê ji tune. Dayika min tu jî teze hatî vire îro. Ez îro hatim. Kê digerê? Ez li Wedat qeya digerim. Leyê min ji cem makînê dan. Leyê min ji ber ez tişkî nawa leyê xwe dixwazim. Teqê wan min li rê kes nîş bike leyê min bibe. Teqê wan min tu leyê. Çimkî ez agir bi kezeba min ketiyê. Ne şevî min şevê, ne xewin min xewî, ne xwarin min xwarin. Ez vay nexweş in toktora çavan min dayê. Yan çi daweyê me dike? Ez laya xwe dixwazim. Ez ji vir nereheta laya min bê. Pênc sal e ku lawê te. Pênc sal û du mehê laya min e.

Bira gedê wan her çi gedê xwe dijîne Emerîkan û Jwîce û mekteba tir gedê min rê kesmîj dikin. Bûka min genîlîq lê bûka min çolêşt û layê min bir û çû. Çeqê wan li min e. Yanî kurê te yê zava revandin? Na, birî wî revand, birî wî ji fêr bû. Birî wî ji fêr bû, bûka min çolêşt, em bi şevanî vê şevê em çûne. Çeqê wan li min e. Bira layê min berd e, berd e, berd e. Ez ji vir ranabim, wellehî ne ji vir. Ew min bikujî jî ez ranabim. Ah, ez hewl tişkî din nizan, bira layê min bibert. Belê, dayika Aşek e, ji ber çi HDP'yê naxwazin ku li vir re wan greva xwe berdewam bikin? Eybê wan dertê rast e. HDP Qandîl e. Qandîl e. Qandîl avayê li vê ye. Gedê me ji vê de radibin. Eybê wan tev derketiye rastê. Deşifre bûne, lova qebûl nakin vê tiştê. Em ji wan natirsin, em ê hê jî dewam bikin. Daha siqî siqî, daha baskiya, di binê baskiyê de em ê daha micadela xwe dewam bikin. Derbasî bê şela. Husên Eker, Bi rastî hêviya dayikan pir mezin e û hejmara wan jî her wiha zêde dibe. Me got do Celîl Bektaş hatibû vira, ew jî dest bi girêva birçîbûnê kiribû. Doj Yûsûf Bektaşî vira bû xorûn na xo av ve na xo ew jî girêva birçîbûnê di ka kameramana min Mehmet Kaan jî şiyane na min jî dirinin Yûsûf Bektaşî ji dova Doj Mêrdînê hate vira ew jî ketiye girêva birçîbûnê lewra kurê wî yê Yûsûf Bektaşî hevdeh salî her wiha ji pênc mehe ko hinda ye. Yanî hem malbat hem greva rûniştinê hem jî greva birçîbûnê dikin. Em dikarin bêjin êdî malbatên Kurd her wiha dest bi îsyana sivîlê kirine û ji bo zarokên xwe jî greva nobeta rûniştinê her wiha berdewam dikin. Ahmet, gelek gelek sipas. Yanî heqeten dilê me şewitî yanî hem dayika Emîne hem dayika Songil ku ev her du nû li ciyê ok ne ok bêjin li ber avahiya HDP'ê ne her du ji kurê xwe dixwazin yanî heqeten bi li vê derê bi hestiyar hestiyar min li wan godarî kir. Ahmet gelek gelek spas dikim mala te ava be. Li greva birçîbûnê jî Celîl Bektaş dike. Malbat gihişte şeşa niha. Dayika Ayşegul, dayika Fevziye, dayika Remziye îro ku du dayikên din ê jî beşdar bûn, dayika Songul û dayika Emîne jî îro ew jî bi dest bi çalakiyê kirine. Ew jî kurê xwe dixwazin, zarokên xwe dixwazin. Dixwazin ku zarokê wan teslîmê wan were kirinê. Heqeten jî yanî em bêjin di dîroka Komara Tirkiyeyê de carayê yekemîn tiştekî wisa çêdibe. Gavadinê min ji wan re got nava programê min got ew ê ev hejmar zêdetir bibin. Ji ber ku xîreta cehda dayikan cesareta wan ê bigihîje cesaretê bide dayikên din ê jî. Ji ber ku kezeba wan jî dişewite, kezeba dayikên din jî dişewite, ew jî zaroka xwe dixwazin. Li ser vê dîmenê yanî mesela hawara gaziya Qêrîna dayika Gawadê me bi aweke zindî ma anî serekranê. Kîja dil tehemul dike? Fir dike meriv Misliman be, meriv HDPlî be, AK Partilî be, MHP. Fir dike xwedê ji we re zî. Êş her êş e. Ma ne wisa êşa dayikê ye yanî. Ji êşa dayikê zêtir jî bêguman ji wê êşê zêtir jî tişek tune yanî. Ji ber ku dilê wan tişewte li ber avahiya HDPê jî wek bêjin Pênc sal e li zarokê xwe digere dayika Emîne. Kurê xwe dixwaze. Binê rojê wê jî got. Pênc sal û em bêjin sê meh got çikî wisa got. Du roja jî got. Rojê wan ezber in zanin yanî. Got kurê xwe dixwazin. Heta ku gotin heta ku em li vê derê bin, heta ku zarokên me nedin me jî em ê li vê derê birçîbûna xwe, girt wek bêjin newka xwe jî, em bêjin rûnişandina xwe jî em ê dewam bikin. Bahsa vê yekê kirin yan. Ev yek muhîm e. Ew ê rojên pêşiya me de ew ê ev hejmar zêdetir bibe. Lê mesele ew e ku encam çê bibe. Ji ber ku cesareta dayika Hacîre gihişte zarokê xwe a ev Dîmen derketin holê. Çiqas derbikeve ew hewqas jî zêde bive. Ew hewqas jî ev e hejmar zêde bive. Çiqas hejmar zêde bive jî ew ê rastiyek jî derkeve holê. Ev rastî jî bêguman rastiya kesên ku dayikên ku li pişt zarokên wan mane kezeba wan dişewite. Ew maye bêguman. Dilê me şewitiye îro.